Jiena żagħżugħa għadni nibda l-ħajja. Inħossni li diġà jgħid nikkumbatti mal-maltemp u nipprova insib mumenti ta' ferħ f'ħajti. Ippruvajt tafux, imma kien kollu ta' xejn. Kemm biex inħossni bħal ħaddieħor imma iżjed biex ninsa dwejja u s-solitudni li għaddejja minnhom kont insib ruħi Paċevil, Bħal ħaddieħor kont indur minn bar għal bar u minn triq għall oħra u ġili anka pruvajt intaffi dwejjaq billi xrobt. Donnu il-ħin li kont inkun hemm kien inessini u allura qatt ma kien ikun biżejjed. Imma kif kont nerġa' nsib ruħi waħdi, imdawra bir-realtà tad-dwejja u tas-solitudni li kważi kważi kienu jiddominaw li ħajti, kont inħoss vojt kbir f'qalbi Kont naf li dak li għaddejt minnu kien ikun pjaċir ta' mument li kien jgħaddi. Jien rrid xi ħaġa li tibqa', rrid xi ħaġa li tagħmel sens. Sħabi kollha kienu jidru ferħanin u osservajt ftit x'kienu jagħmlu biex kienu daqshekk ferħanin. Ippruvajt nimithom. Kemm kien ikolli flus kont nonfoqhom fi ħwejjeġ tad-ditta u tal-aħħar moda. Kont nissallab minn affarijiet iżjed utli biex żgur qatt ma nkun nieqsa mill-aħjar ħwejjeġ. Għal ftit ħin kont inħossni ok, imma x'ħin nerġa' niġi wiċċ imb'wiċċ mar-realtà kont nirrabja miegħi nnifsi għax jien tfajla li ma nikkuntenta b'xejn u li allura ovvja li qatt ma jien se nkun kuntenta. Għamilta fatta li d-destin tiegħi huwa dak li hu u jien twelid taħt stilla ħażina. Kont qed naħsibha nippruva xinneħħi ħajti bidejja. L-uniku ħaġa li waqfitni kienet li ommi u missieri ma kienx jixir ilhom jiġu fil-sin in-nies minħabba fija. Qatt ma naqsuni f'xejn u allura ma kienux ħaqqhom ibatu. Darba ltqajt ma' persuna li fiha nnutajt li kien hemm ferħ differenti minn dak li kien jidher fi sħabi. Iddeċidejt li niskopri x'hemm f'din il-persuna li qed itiha daqshekk serħan fil-ħajja tagħha. Kont dejjem nosserva u niskopri affarijiet ġodda fiha, imma qatt ma sibt dak li veru kont qed infittex fiha. Sakemm darba kellna argument bejn il-grupp ta' ħbieb fuq dak li tgħid il-Knisja. Dak li kellha differenti hi kellha lil Kristu f'ħajjitha. Dakinhar bdiet it-tfittxija tiegħi għal dan Kristu. Bdejt nerġa' mmur il-quddies nhar ta' Ħadd, imma dik xorta ma kinitx biżżejjed, ridt aktar. Fittixt fil-fond ta' qalbi u sibt żerriegħa f'qalbi ta' meta kont iżgħar. Dik iż-żerriegħa li kienu tawni ommi u missieri meta bis-sempliċità tagħhom kienu jgħallmuni nitlob, Kienu jgħallmuni inħobb lil Ġesù Bambin u kienu jgħiduli li f'Ġesù dejjem nista' nafda għax żgur qatt mhu se jasal jweġġani. Issa li bdejt insaqqi din iż-żerriegħa, issa sibt il-veru ferħ u l-veru paċi. Mill-esperjenza skoprejt li meta qalbi tkun mimlija bi Kristu ma jkollix bżonn il-ħwejjeġ jew lil Paċevil jew lil sħabi biex inkun kuntenta. Fl-aħħar ħassejtni qed nerġa' nieħu nifs. Bdejt nipprova nibni relazzjoni mill-ġdid ma' Kristu li jiena evitajt u tajtu il-ġenb għal ħafna snin. Tiġġudikanix u tiskantax bija għax għedt li lil Kristu tajtu l-ġenb. Tista' tkun int bħali li fi żmien il-maltempata tiegħek ma temminx li xi ħadd qed jagħti kasek u qed iħobbok. Issa li jinsibt lil Alla f'ħajti, nistiden lilek biex ma tintrabaċ mal-passat. Tibqax tħossu ħatja ta' xi ħaġa li għamilt fil-passat, għix il-preżent u ifraħ bil-futur. Jien għadni l-istess żagħżugħa. Immissa, it-toqol madnix inġorru waħdi, madnix fid-dlam, issa naf li Kristu qiegħed ma' ġembi u allura il-pis qed inġorru id fit miegħu. Illum irrealizzajt li kull ħaġa li nagħmel u kull sekonda li ngħix tressaqni iżjed qrib ta' Ġesù u meta naqa' Ġesù jerfagħni u jimsaħli dmugħ. Int, ieqaf staqsi, meta se nara ftit dawl? Kristu qiegħed miegħek issa, illum, u allura l-ħajja trid tgħixha issa L-imħabba trid tagħtiha issa u l-ferħ se tħossu issa. Nista' ntik garanzija li jekk illum għext tajba u kuntenta għax Kristu qiegħed miegħek, għada se tkun kuntenta wkoll għax Kristu se jerġa' jkun miegħek. F'idejk biex taffronta id-dlam u temmen fid-dawl fi Kristu. Awguri, jalla sib intu koll il-ferħ u l-paċi li sibt jien minn dwa fdajt idejja fidejh. Tinsaqat li dak li jider impossibli fajnejn il-bniedem, fajnejn Alla dak muxejn. Kuraċ, affronta dlam u tkunx supperva, itlob bil-perseveranza lid ta' Kristu, u toqgħodx tinkwita lija jew tikkonsla bija, idħol daħla fik innifsek u ara fejn tinsab. Araft lil Kristu bil-verità jew għajjat missier missier meta ħassejtek waħdek. Aħseb ftit u titlif żmien hu azzjoni.